Yo, I go by the name AMG Odefoɔ, I represent MG gang.
We are on the street. Today na yɛwɔ street, yɛwɔ street boys no so, the youth. Ne country Ghana. Youth no a ɛwɔ Ghana no ɛnɛ yɛwɔ mo so. Yɛwɔ more advice a yɛde ba street wise. Yɛfrɛ no Street Wise, saa na na too din no, Street Wise.
Youth no, how a yɛsi yi su, I mean, yɛyɛ yɛn ho wɔ street no so, adwen bɛn na ɛda ho,
nyansa bɛn na ɛwɔ mu. Um, because,
wohwɛ man Ghana a, yɛtim a, youth no,

Woyɛ youth wowɔ street no so. Wowɔ street no so a, ɛyɛ sɛ woyusu adwene wei na ɛda wo tirim no. Adwene no, wei no,
woyusu process na ɛma wo nyansa. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi na wɔ street no so a, wonnya problem.
Go live wo life. Na deɛ wɔm nie, ɛsɛ mu a wonim deɛ ɛsisi wɔ Ghana a.
Youth no, youth no gu too much. Ɛnɛ, ɛsɛ yɛsi adeɛ kye a sei. Yɛabɔ obi tuo, adeɛ kye a yɛwɔ obi sekan, adeɛ kye a sei, a lot of issues ɛrekɔ country yi mu too much in Ghana here.

Sɛ wobɛtie m'asɛm yi a, ɛsɛ wo na wofa to ho so. Especially wofiri rich eh, poor family, poor background, wonni support bi a, this is the time a woyɛ youth na wowɔ street no so no, use w'adwene no, adwene no, ma adwene no yɛ adwuma. Ɛprocess yɛ ɛma wo nyansa na wode nyansa no yɛ dɛn?

Nka besi sɛn? Hwɛ deɛ ɛkɔ so ɛyɛ monte so. Hwɛ adwera isiri.
Hwɛ adwera isiri. Sɛ ɔho. Ɛyɛ asɛm o. Hwɛ adwera isiri esii. Protest yi a na ɔmo yɛ yi. Ama nipa sɛn na awu.
Wow wohwɛ a youth ɛɛwu ɛwɔ hɔ but as a youth no deɛ me me deɛ
me a me me nkɔ hɔ koraa na incident bi sei koraa yɛ den asi na deɛ tie nie youth no ɛsɛ yɛpɛ yɛa yɛboa yɛn ho pɛ adwuma

Ɛho ɛnyɛ sika biaa o wa wa wa ho. Ate hɔ nom no
waha maame no because ɔno no ɛna ɔde kɔ fie akɔyɛ dɛn akɔ sɔɔte fie wo so tɛ one side waba ti katii wobɛtumi ayɛ adwuma waho wode ho ato aban no so
wobɛtumi ayɛ adwuma saa ma wohwɛ wo level no a baabi a wofiri ba no a sɛ yɛ mason work a wakɔ mason work ɛkɔ a day wanya wo 50 Ghana waho kwan a afa so a ɔbɛ use wo sika. Wo be how a wo be save wo, you cut your coat according to your size.
Na wo street no so na wo kɔ ba. Every blessed day a wo kɔ ba no, anɔpa wa bɔ wo mpaeɛ kama.
Wa kɔ street no so wa kɔ aba. Wa nya wo fifty Ghana, wa hu how a wo be si ayi su no, wa skrɛde wo ho, wa wo de bi ato, wo de bi asie kakra, wo de kakra ayɛ sei, bi so da obotum ayɛ no na wo de kɔ ba.

wobetua definitely because wo wo kɔ so
wate ase wo kɔ so
yeah youth no deɛ srɛ mo mɛma panyin biara mɛ daadaa o ɛsɛ wo a wo stand up na wo fight for right sɛ wo pɛ sika to bɔtɔm that's the best deal na deɛ ɛkɔ so wɔ man no mu a mpanyinfoɔ no wɔn atwi wɔn ani ne deɛ. Na menim sɛ ɛbɛpem. Pem a ɛbɛpem ne sɛ, ɔmo ara ɔdeɛ ɔmo ngu so ndi sika no, na ɔmo nyi so man no how a ɔmo te pɛ no. The more a every generation biara no nnipa ani te.
Every min seconds bi a yɛ counting on the clock biara no nnipa ani te. Nti ɛbɛduru some level bi wɔ hɔ a,
mobe mobedi sika na afei montumi ndi sika no bio.
Na afei deɛ apem na afei deɛ ɛmaa no bɔ sɛ asaase yɛ dɛn ɛrekɔ kama ɛrekɔ kama nti woyɛ youth a chairman kɔpɛ adwuma no ayɛ mfa nkɔ sɛ ɛma wopɛ adwuma a adwuma biara wɔ ne level obi awie
senior high
wobɛtumi de apply adwuma bi obi awie ɛwɔ gyesɛ certificate wobɛtumi de apply adwuma bi obi nso ankɔ koraa ɛyɛ den ara

There you go. Ɛhɔ so na fa no no. Na ɛnsɛ wowɔ street nso a woanya A1 no no. Ɛsɛ sɛ woakɔtwerɛ exams no a woanya wo A1 anaa woawie university a woanya first class ampa anaa biribi saa. Yeah. Nti youth no it's about the youth. I'm here for the youth. Kakra no a mewɔ no it's for the youth. Youth no paa na ɛhia me because meyɛ youth. Meyɛ hustler. Me me hustle. Me ne mo rekasa yi mewie a mekɔ adwuma. Ɔsɔre ahomakye, 4am na meyɛ video. Ɛbɔ 6:30 a ɛsɛ mekɔ street no so ɛkɔ hustle anwumerɛ maba. So wate ase? Nti youth no na ɛhia me. Youth no mo ara mo nsɔre. Kɔpɛ adwuma yɛ, kɔpɛ adwuma yɛ. Qualification bi a ɛkita wo biara wode bɛnya ho adwuma yɛ.

Ɔda sɛ wo ndi bɛnye ɔno government but the moment a wote fie na akɔmɔ we wo na wo sɛ ehwɛ TV na ɔmo se ɔmo tu f ɛ ɔn ɛyɛ a lot of com ɛyɛ kɔ wo bɛyɛ confused.
So wate ase nti wote fie a woyɛ youth a ɛsɛ ɔdwen positive positive ne sika naa na ɛsɛ ehia wo sika sika money cash kudi lazaa so wate aseɛ ɛsɛ sika no na ehia wo. Na sika no kwan bɛn so na wofa so nya? Positive way. Positive way, ma negative no mfiri mu.
Nkɔtɛ kwan ho nkɔgye obi sika. Nkɔtɛ kwan nkɔgye obi phone. Ɛnyɛ kasa bebrebe. Moa youth no yɛn sɔre. Obiara nkɔpɛ adwuma nyɛ. Kɔpɛ adwuma na yɛ. Na wo yɛ adwuma a, I can bet you sɛ obi de sika fia bi approach wo a, already wɔ that kind of money no times bɛyɛ ten.

Ne pɛ yɛ den. Ɔkyerɛ sɛ mosie sika. Ntɛm paa wɔbɛfa no sika. Wosie, wosie sika a, ah, wosie sika a, sie sika, sie sika, wosie a na ɛka. Tie sika, sie na ɛnka na yusu, ɔbɔ bra. Wansie a,

adefoɔ no. Ɔde let's say woyɛ adwuma wɔ adwuma no a wɔyɛ no sikasɛm no wɔ fam
yɛwɔ bank bi wɔ Ghana ha yɛ yɛfrɛ no multi credit multi credit
eh, Kesbin no na asefoɔ group of companies na ɛde eh, baeɛ multi credit woyɛ kɔ hɔ
wokɔ a kɔnia branch ɛbɛn wɔ a wobɛtumi ɛne wɔn adi dwuma Ɔmo wɔ ɔmo wɔ ɔmo wɔ portion of ɛɛ mɛka sɛ fixed deposit. Yɛfrɛ no multi charge. Multi charge.
Ɛyɛ form of susu but ɛyɛ mɛka sɛ ɛyɛ fixed deposit saa na mɛka no. Multi charge. Wowɔ five cedis wokɔ register wie a ɛyɛ one year na wobɛtumi a withdraw sika no. Wowɔ five cedis na wonya gye book no a.

Aw ɔno so wɔ biribi nyi a aw mpaebɔ bi koraa nyi a otumi de taa w'akyi na wo so wɔ street no so mpaebɔ no yɛ adwuma no wɔ street no so no na ɛ open doors na wohyia link because ɛyɛ link system no wonni link a ɔma saa aw links no ba a na adwuma no ba na links no ba wagya sɛ na mpaebɔ no nam ase yɛ pushi aw ne yɛ booster

Anaasɛ ɔmo so yɛ adwuma kakrakra na nyina ɔmo boost mo ho na obiaa ɔda aseɛ na link no ebue, links no ebue na links no ebue. So ɔda aseɛ? Nti street boy biaa ma w'ani nkye sɛdeɛ madi kan akaeɛ no wonni account a ɔdeɛ sɛ wofili sɛ sika no ɔkɔ nnipa bebree me ne binom kasaa haa wodeɛ saa na ɔmo ka wode kɔ multi credit multi credit Ghana ha deɛ baabiaa ebi wɔ hɔ na hwɛ nearby branch a ɛbɛn wo na kɔ bue na gye book no bi gye wokɔ a wodeɛ. wobɛtumi ayɛ wɔ ɛyɛ two section wobɛtumi abie normal susu normal susu book wɔ hɔ na wabie multi charge no multi charge no paa nhia me ɛhɔ no akɔ ɛyɛ fixed deposit ɛyɛ yearly na yɛyi no woto saa one year nti depend date no a wode kɔ register no saa date no so a na wakɔ no ma process no ma use sika ama wo. ɛyɛ very good idea me meyɛ bi ɛboa me nti na ɛsɛ me so meka kyerɛ me street boys no ebia na obi nim so wonim so a fine there you go but wonim so deɛ a maka kyerɛ wo multi credit wode kɔ hɔ fa w'id card ne adeade wokɔ ɔmo abɛkyerɛ wo deɛ ɔmo hia

It's about the street street ma yɛn nsu adwene no nyɛ saa hu deɛ yɛ dɛn hu deɛ woyɛ wɔ street no so kyama dɛm ase nyame nhyira obi biara sɛ wotie nɔkorɛ